Bu günki sapagymyzyň temasy Množestvennoe çislo. Bu günki sapagymyza başlamazdan öň, geliň geçen gezekki sapagymyzy ýatlap geçeliň. Geçen gezekki sapagymyzda biz nämeleri geçdik? Geçen gezekki sapagymyzda biz muşskoý, ženskiý, sredniý rodlaryny geçdik. Muşskoý roddaky sözleri nädip anyklamak? Muşskoý roddaky sözleri anyklamak üçin onuň soňundaky harpyna seretmeli. Eger-de soňy ar ýa-ki znak, el ýa-ki znak bilen gutarýan bolsa ýa-da soňy çekimsiz harp bilen gutarýan bolsa, onda ol sözler muştskoý roddaky sözlerdir. Ženski rod sözler

Şu ýokardaky ssylkadan girip geçen gezekki wideony tomaşa edip öwrenip bilersiňiz. Iň esasysy Žensk rod, Mužskoi rod, Srednji rod predmet bir sanak bolsa ulanylýar. Egerde predmet bir sanak bolsa ol ýa Mužskoi rod, ýa Žensk rod ýa-da Srednji roddyr. Eger-de predmet množeственnoý çyslada bolsa, ýagny köplükde bolsa, rod düşünjesi şol predmetlere varler goşulmasyny dogry goýmak üçin gerek bolar. Geliň onda rus dilindäki predmetlere varler goşulmasyny dogry goýmany öwrenmäge başlalyň. Ruslar predmetlere varler goşulmasyny olaryň rodlaryna seredip goýýarlar. Mysal üçin, Telefon Telefony Ýedinstwen çysloda Telefon Množstwen çysloda Telefony. Görüp durşuňyz ýaly, telefon telefonlar boldy. Telefon sözüniň yzyna y harpy goşuldy. Kabinet Kabinety Indiki sözümiz slowar, slowary, y goşulmasy goşulyp, sözlükler boldy. Şu ýerde men size bir täzelik aýdasym gelýär. Köpiňiz sözlük soradyňyz. Şoň üçin menem sözlük ýazmakçy bolýan. Görüp durşuňyz ýaly, men size Rusko Türkmenski slowary taýýarlajak bolýan. Şony taýýarlasam araňyzda aljaklar tapylarmy şony şol hakda siziň pikiriňizi bilesim gelýär. Slowaryň görüp durşuňyz ýaly uje obložkasy taýýar. Indi şonuň içine ýazyp başlamakçy. Egerde kime slowar gerek bolsa kommentariýa ýazyp öňünden perzakaz edip bilersiňiz. Geliň indi

Srednýi rodda o bilen gutarýan söz, napremýer, slowo, köplük sana geçirmek üçin yzyndaky o harpyny a harpyna çalyşmaly bolýarys. Mysal üçin, slowo, slova. Ýa-da ýe bilen gutarýan more, deňiz, köplükde deňizler diýmek üçin rus dilinde morýa, more, morýa,

gaplamaga çalyşmaly. Eger-de wideo düşünmedik ýerleriňiz bolsa, kommentariýa ýazyp sorap bilersiňiz, ýa-da wideony duruzyp, saradyp täzeden görüp bilersiňiz. Indi bolsa kiçiräjik ýumuş bolar, şony ýerine ýetirersiňiz. Men size murskoý, ženskiý, sredniý roddaky sözleri ştaýa ýazdym, şulary siz množestweniý çislowa geçirmeli. Ýumuşy kommentariýada ýerine ýetirseňiz hasam gowy bolar. Şto goý men siziň işiňizi, ýumuşyňyzy barlar ýaly. Iskulçeniýe, kada, boýun egmeýän sözler. Bular hemmesi murskoý roddaky sözler. Mysal üçin, dom, domy ol üýtgemeýär-de, Dom, dama welä. Pasport, pasparta. Glas, glaza. Gorod, garada. Weçer, wechera. Stult, stulýa. Doktor, doktora. Bu sözleri biz ýatlamaly. Ýene-de birnäçe sözler bar. Kofe, kafe, metro, radio, pianino, kino, palto, bu sözler hiç haçan üýtgemeýär, bularam diňe ýatlamaly. Kofe, birlikde-de kofe, köplükde-de kofe, metro, köplükde-de metro, birlikde-de metro. Rus dilinde şeýle sözler bar, džinsy, brýuki, nožnitsy, oçki, deňgi, bu sözler diňe hemişe množestwenny çislota bolýarlar.

Rýebýonok, Dýeti, Brat, Bratýa. Eger-de hemme zat düşünikli bolsa, şu ýerde bu günki sapagymyzy tamamlap bileris. Eger-de düşünmedik ýerleriňiz bolsa, kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Sapak göwnüňize ýaran bolsa, laýk basyp bilersiňiz. Indiki sapaklarymyza garaşýan bolsaňyz, kanalymyza agza bolup bilersiňiz. we jaňjagaz bassaňyz, indiki sapaga birinji bolup siz görersiňiz. Bu günki sapagymyzdaky geçirilen zatlary depderiňize ýazyp alsaňyz has gowy bolar. Spasibo wam za waše vnimaniye.